Essalawmaleýkim eziz adamlar siziň hemmäňize jan saglygyny maşgala abatlygyny ýurt abadanlygyny arzuw edip Biziň halkymyzy eşretli günlere ýetiren, biziň halkymyzyň, döwletimiziň dünýädäki abraý-mertebesini belent derejelere ýetiren Milli Liderimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, işleriniň rowaç bolmagyny arzuw edip, şeýle-de şu günki günde öz jogapkärli wezipesine girişen biziň täze saýlanan Prezidentimiz Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowyňam janynyň sag, ömrüniň uzak, işleriniň rowaç bolmagyny, onuň geljekde amal etjek işleriniň elmydama uly üstünliklere besmelmegini arzuw edip, şu günki syýasy gepleşigimize başlaýarys. Mähriban adamlar! Biziň ýurdumyzda şu günler ullakan wakalar bolup geçýär. Ine, şol wakalaryň arasynda bolsa, biziň Milli Liderimiziň on bäş ýyldan gowrak döwürde Ýurdumyzy gülledip ösdürmek babatynda, biziň halkymyzyň, döwletimiziň dünýädäki abraý-mertebesini belende götermek babatynda alyp baran işleriniň ullakan netijelere getirendigini görmäge mümkinçilik tapdyk. Ine, biziň şu gepleşigi alyp barýan ýerimizde-de, biziň Milli Liderimiziň tagallasy bilen döredilen şu ajaýyp döwleti mundan beýläk dolandyrjak, Bu döwlete baştutanlyk etjek täze saýlanan Prezident hormatly Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowyň öz wezipesine girişmek dabarasy boldy. Ine, şu dabara gatnaşmagam biziň ýurdumyzda ýaşaýan ilatyň dürli gatlaklarynyň wekillerine, şonuň bilen birlikde, biziň döwletimiziň ýöredýän bu öňdengörüjilikli, parasatly, ynsanperwer syýasatyny bütin dünýäň özünde giňden wagyz etmäge ullakan goşant goşýan biziň synçylarymyz, syýasy synçylarymyz hem gatnaşýar. Men häzir şolaryň käbiri bilen söhbetdeş bolmakçy. Meniň ilkinji söhbetdeşim, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallamy Amangeldi Orazow. Amangeldi ine şu gün biziň durmuşymyzda bir üýtgeşik gün. Biziň halkymyzyň durmuşyna altyn sahypa bilen ýazylýan wakalar bolup geçýär. Ine şu ajaýyp köşkde, biziň paýtagtymyzyň merkezini bezäp oturan Ruhyýet köşgünde biziň döwletimizi mundan beýläk ençeme ýyllaryň dowamynda dolandyrjak, biziň halkymyzy mundan hem eşretli, mundan hem bagtyýar durmuşa alyp gitjek täze saýlanan Prezidentimiz, hormatly Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow özüniň wezipesine girişdi. Şu dabara gatnaşmagam bizi miýesser etdi. Özem şeýle bir tolgundyryjy dabara. Şu dabara gatnaşyp özüňizde galan täsirler, şonuň bilen birlikde-de, mundan beýläk, biziň halkymyzyň biragyzdan täzeden saýlan Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowyň alyp barjak işleriniň esasy ugurlary dogrusyndaky gürrüňden söhbetimizi başlabereliň. Dogry, Atajan Altyýewiç Halkyň Arkadagly zamanasy diýip yglan eden iki müň ýigrimi ikinji ýylda Biziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz, onuň ak mermerli paýtagty Aşgabat diňe türkmen jemgyýetiniň däl, dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni yzygiderli özüne çekýär. Ine, şu günem iki müň ýigrimi ikinji ýyl Halkyň Arkadagly zamanasy diýip yglan eden ýylymyzyň on dokuzynjy marty. Ýene-de dünýä jemgyýetçiliginiň ünsi ak mermerli paýtagtymyza, onuň taryhy merkezinde döredilen Ruhyýet köşgüne tarap gönükdi diýsek hakykatdan daş bolmaýar. Bu taýda dogrudanam biziň ýurdumyzyň, halkymyzyň ykbalynda örän bir uly orun tutjak syýasy-jemgyýetçilik waka bolup geçdi. Hemmämiziň bilşimiz ýaly şu ýylyň on ikinji martynda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary boldy. Oňa dokuz sany dalaşgärler gatnaşyp, örän ýokary derejede guramaçylykly, anyk ýagdaýda, açyk ýagdaýda, demokratik esaslarda bir halkara hukugyna laýyklykda, halkara tertibine laýyklykda biz örän ýokary derejede Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny geçirdik. Şol saýlawlarda-da Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow sesleriň esasy bölegini, ýetmiş iki bütin ýüzden togsan ýedi göterimini, Sesleri alyp Türkmenistanyň prezidentligine, täze prezidentlige saýlandy. Bu näme dünýä jemgyýetçiliginde, dünýäniň gurluşynda ine şular ýaly saýlanan prezidentiň döwlet baştutanlygyna wezipesine girişmek dabarasy bolýar. Biziň ýurdumyzda ol hasam bir aýratyn ullakan toý-baýram bolup Geçdi Atajan Ilkiç biziň özümize-de gatnaşmak miýesser etdi, muňa ýurdumyzyň ähli ýerinden ýaşulularam gelipdirler, ýaşlaram gelipdirler, ähli welaýatlardan, ýurdumyzda işleýän daşary ýurtly myhmanlaram gelip bir ullakan toý-baýram bolup geçdi. Ine ilkinji nobatda şu taýda ýurdumyzda ine saýlawlary hem sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topar bar, şoň ýolbaşçysy şu taýda şu saýlawyň jemlerini yglan etdi hemem ine bir halkara hukugynda bizem hemem öz ýurdumyzyň milli däplerimiziň esasynda ine şu ruhyýet ajaýyp köşgüne Türkmenistanyň Döwlet baýdagy, Türkmenistanyň Prezidentiniň Tugy, bu taýda Türkmenistanyň Konstitusiýasy, Türkmenistanyň Prezidentiniň nyşany hemem mukaddes Gurhan getirilip, şu taýda Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Gurbangulyç Berdimuhamedowy biziň halkymyza, ýurdumyza Kasam kabul etdi. Özem şol kasam kabul edende ol ilkinji nobatda ine, näme döwletiň esasy kanuny, döwletiň dolanmagyna şu Konstitusiýanyň hakykatdanam bir kepili boljakdygy, biziň döwletimiziň berkararlygyny, onuň garaşsyzlygyny berkitmek üçin, biziň ýurdumyz hemişelik Bitarap döwlet, döwletiň Bitaraplygyny berkitmek, iň esasy zat şu ýurtda ýaşaýan ähli adamlaryň agzybir, jebis bolmagy, şolaryň bagtyna, olaryň. Bize näme, Gahryman Arkadagymyz, Mähriban Arkadagymyz on bäş ýylyň dowamynda şular ýaly ajaýyp döwleti peşgeş etdi. Ýurdumyz dünýäň iň ösen senagat ýurtlarynyň biri. Biziň indi geljek otuz ýyl üçin maksatnamamyz näme? Şu ýyl, şu ýylyň on birinji fewralynda bolup geçen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edildi. Ine, şu maksatnamalary amala aşyryp, şular ýalyky örän uly maksatlary etjekdigini Dogrusynda halkymyza ýüzlenip kasam kabul etdi. Bu örän dogrudan Atajan Artiş dogry aýtdyňyz. Şeýle bir buýsançly pursatlar boldy biziň hemmämiz tolgundyk. Özem şu kasam kabul eden badyna-da ýörite maksatnamalaýyn çykyş etdi. Öz çykyşynda esasan ileri tutuljak ugurlar, ilkinji nobatda daşary syýasatda biziň ýurdumyzyň abraý-mertebesini dünýäniň öňünde hasam beýgeltmek, özem aýratyn belledi. Biziň Mähriban Arkadagymyz, Gahryman Arkadagymyzyň ýola goýan işini, biziň döwletimizi ösdürmek, halkymyzy bagtyýar ýaşatmak bilen baglanyşykly alyp barýan, bize görkezen rowana ak ýollary bilen gitjekdigini hemem oň görkezen ak, öň eden maksatlaryny, görkezen aýdyň ýoly bilen gidip, Şol geljek otuz ýyldaky göz öňünde tutulan maksatnamalary amala aşyrmak üçin ähli gujur-gaýratyny, ylymyny, tejribesini, bilimini bagyş edip, gije-gündiz zähmet çekjekdigi hakynda aýtdy. Onsoň Amagelli mollum biziň täze saýlanan Prezidentimiz, hormatly Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow çykyş eden wagtynda özüne halkyň şu bildiren ynamynyň özi ilkinji nobatda biziň ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesillere bildirilen ynam diýip aýtdy. Sebäbi, Biziň milli Liderimizem şu zatlaryň özüne aýratyn uly ähmiýet beripdi. Halk Maslahatynyň mejlisinde söz sözlän wagtynda, ýany biziň ýurdumyzda indi jemgyýeti mundan beýläk bedew ady bilen öňe gitmäge giň mümkinçilikleri özünde jemleýän nesiller kemala geldi diýdi. Ine, şol nesilleriň özünem döwlet işine, döwleti dolandyrmak işine giňden çekmeli diýdi. Ine, şu nukdaýnazardan alnanda, onda, Biziň halkymyzyň täze saýlan Prezidenti hormatly Serdar Gurbangulyýeçe Berdimuhamedow halkyň eden ynamyna jogap edip, şu ýaş nesilleri bilen bilelikde biziň ýurdumyzy mundanam has belent derejelere çykarjakdygyna uly ynam döredýär. Onsoňam bu ýerde ýaşuly nesliň özi hem möhüm orun eýeleýär. Çünki biziň Ýurdumyzy on bäş ýyldan gowrak dolandyran milli Liderimiziň özi üýtgeşik zatlary amala aşyrdy. Ine, mundan beýlägem gol gowşuryp oturman, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy hökmünde-de elmydama maslahatçy boljakdygyny, elmydama bu işlere ýardam etjekdigini aýtdy. Ine, şu zatlaryň özi biziň ýurdumyzy mundan beýlägem gülledip ösdürmek babatyndaky alnyp barylýan işlerde mundanam has ullakan üstünliklere ýetiljekdigini, belent sepgitlere ýetiljekdigini görkezýär. Şonuň bilen birlikde-de, ýaşuly nesliň wekilleri, ilki bilen-ä, mährem eneler ak keçäň üstünde bereketli saçak bilen biziň täze saýlanan Prezidentimizi garşylap, oňa ak ýol arzuw etdiler. Onuň yzyndanam Prezidentiň ýaňky nyşanyny oňa gowşuran ýaşuly nesliň wekillerem şonuň ýaly ak ýol arzuw edip, ullakan öňegidişliklere höweslendirdiler. Ine, şu zatlaryň aňyrsynda-da ullakan many ýatyr. Çünki biziň ata-babadan gelýän ýolumyz, ýörelgämiz milli däplerimizi, dessurlarymyzy, ýörelgelerimizi dünýäde toplanan baý tejribelerini utgaşdyryp alyp gitmekden ybarat. Ine, Şu ugrada şu ýörelgäň özüne-de biziň täze saýlanan Prezidentimiz aýratyn uly ähmiýet berer diýip biz umyt edýäris. Örän dogry Atajan Artyç şol pursatlar dogrudanam bir hiç wagt ýadyňdan çykmajak buýsandyryjy.